Il-lenti tagħna issa tmur fuq it-tiġieġa tal-baħar, bl-Ingliż common coot. L-aqwa post fil-gżejjer Maltin fejn tista' taraha huwa r-Riserva Naturali tas-Simar ġewwa x-Xemxija. Għalkemm mhux b'mod regolari, ġieli saħansitra rnexxielha tbejjet f'din ir-riserva, li, għalkemm ċkejkna, toffri rifuġju uniku għal diversi speċi ġewwa pajjiżna. Il-lewn sewdieni jiddomina l-bixra ġenerali ta' din it-tajra, iżda il-munqar abjad silġ u l-għajnejn ħomor jispikkaw mhux ftit jekk wieħed ikollu ċans jara sew. Kemme ħelwa, oh. oh Tittu għos, ninnotak tal-li meta nkun qed naqrom hekk tibda toxa tisma'. Imma vera. Għax niġi ispirat anka minn in-natura speċjalment tispirana biex noħolqu affarijiet iktar eh? kreattivi. Jiena impressjonajt ruħi nara dawk ir-ritratti wkoll li rajna llum. Mela hawnhekk lestejtuhom kollha l-fjuri tal-karti u xek. Iva. Għadnihom lesti mhm. bil-nofs. Kull ma miltu, jiġifieri qatra kollha eh, taħt kull saf u vera. Umbat fl-axħar għamiltuhom perli differenti, minn għamiltulu tlieta, minn għamiltulu waħda, tista' tkun kreattiv kemm iva, kemm trid. Minnhom pereżempju din ara mhm. isa. Dik fossa. Eh, fossa.
Pa, jaqgħu ħattu li miċ-ċintori. Eh, ma kellix ċans iġri warajk biex noħodhom lok. U t-tini xidejat, please. Eh, oh, dik, dik zgur, għadni laqas nafxam il-bideja, u xnaħseb. Issa ħa nagħmlu xi ħaġa differenti, Nicole, qed narak tuża s-sigarelli. Iva, hawnhekk jiena qed noħloq il-rose. Eħe, fil-fatt għandna ftit minnhom fuq il-mejda l-ħadra. Issa d-direttur tagħna jkun jista' jurihomkom ukoll. Dawk il-lesti. Mela ħa nagħmlu ftit bħal dawk li għandna fuq il-mejda żgħira minn hawn ftit ieħor tarawhom. Hawnhekk qed nuża kuluri differenti milli għandi lest. Mhm. Ġifieri kull Any color li għandek fuq ir-ribbon tista' tuża. Mela minn fej bdejna minn biċċiet ta' sigarella. Li jiena eżatt.
Bażikament għandek ir-ribbon, mhm. għandek card, mhm. U inti card il-forma. Any card, eżatt. Tista' tuża tal-bank.
Eżatt.
Eżatt. U bat li ħadd tkun qed tagħmel għal kull fjura nużaw metru. Ok, metru zigarella, kull fjura. Eżatt, f'dan il-każ jiena hawnhekk tajt tliet kuluri differenti, allura ħloqt il-metru minn dawn it-tliet kuluri. Mhm. Ma jekk nkunu qed nużaw kulur wieħed, jekk ħanqabdu l-abjad pereżempju, se tikkalkula li għandek metru minnu li ħatamel ħatibda ddawwar mal-karta
Mal-forma li kollok. Mal-forma li kollok, mhm. xin tasal għall-ammont li kollok bżon, mhm. se taqta minn kull naħra naħa u ħaj kollok kull bicċa.
Ek, u kemm irrit naqta bicċi tal-kull fjura? Ħataq tal-metru kollu. Il-metru kollu, kemm joqgħod li f'metru. 12 bicċa bejn wieħed u ieħor. Sissa faċli ħafna.

twaqqaf milli jiżżarra.
Mbagħad li ħatkun qed tagħmel se tkun qed taqqad dawn il-biċċiet li jiena qed naqgħad hawnhekk li hija l-petala ta' kull biċċa tar-rose. Mhm. U biex taqgħadha ħataqbad Eżatt. Ħataqbad ir-ribbon, mhm. ħatagħmel ftit kollha fit-tarf u ħatwaħħal.
Mhm. Ġifieri ħataqbad tarf inti. Eżatt, ħanaqbad it-tarf. Tagħmlu ftit kollha.
Tagħmlu ftit kollha u ħanqabbu ma' tarf liħu.
Eh, u ħanagħmel kif ġitek ħalli jaraw fej qabbadna. Jiġifieri hekk. Sewwa, mhux eżatta, ma miltix eżatta, ħallejtilha biċċa. Eh, eh. L-istess ħadd kemm ta' naħa l-oħra. Mhm. Ovvjament idealment ikollok ftit Fej tagħmel il-glugan ħalli ma tagħmilx. Ħalli ma tfoqax fuq il-mejda kif qed nagħmlu aħna. Ma aħna ma jimpurtax għax Karlo ma lajri neħjih dak u ġvera kif eh, neħjih Karlo mbagħad. Żambat ngħid.
Mbagħad li ħad tagħmel eh, bażikament. Tixxarbu dak, tixxarbu. Biex jinħal. Eh.
Bażikament se terġa' tagħmel il-kollha fuq it-tarf li ħad tkun qed tagħmel mhm. u inti ħatirwi il-kumplament fuqha.
Hekk. U ħa tkun qaqqadt il-petala. L-ewwel petala.
Il-petala.
Turina l-ewwel petala kif tqabbadha maz-zokk. Issa, mbagħad li ħa tagħmel qabel tqabbad maz-zokk, se tqabbad kull petala flimkien fuq xulxin.
All right, okej.
Ħa jkollok waħda fuq l-oħra.
Ħa jkollok it-tnax jew kemm, ovvjament mhux dejjem tnax. Tagħmel katina qisha. Iva, ħa jkolli nistenna mela. Eżatt. U mbagħad ħa taqbad il-katina li tkun qaqqadt U ħa tibda ddawwar pass pass, issa f'dan il-każ għandek din il-biċċa twila, ġifieri jew tqabbad magħha jew taqtagħha, ħa nawwiġha. U ħa tibda ddawwar magħha il-rose u tibda taqqat il-rose. Ftit ftit pass pass tagħti l-kollha minn taħt mhm. u ħa taqqat id-dawwar id-dawwar fuq għan-nifisha. U mbagħad tifforma rose. Proset hafna eh Niko, lissa jiena ġejja nitgħallem miegħek u inti inti sejjer fegwen bħas-soltu. Illum le m'għandix aptit. Eh le? Le. Jaqgħu m'għoġbok x'li ħa tagħmel illum? Propjament naħseb inħobbu ħafna. Imma. Iddeċidejt li le. Biex ma Imma- qodx Imma indejjaq. xorta nsiblek xi ħaġa oħra x'tagħmel. All right. Inti se tmur tkellem il-missiden li jmiss. Mhux dik kelli sorpriża lik. Ej, proset. Thank you very U much. jien ħanoqgħod ma' Nikol ħa nitgħallem.
Ġri jiena nitlaq ġen.
Iva. All right.
Ciao ciao.
Kun qod jiena flokok. Mela, l-ewwel ħamorru naraw il-parir ta' Gwen. Imbagħad inlaqgħukom mal-misiden li jmiss u sadattant aħna nkunu qegħdin inkomplu nagħmlu il-fjura biż-żigarella.
Hello Valerie u Carlo! Illum ser inkun qiegħda nagħmlilkom riċetta billi nuża ir-ross molli. Importanti ħafna li dan ma tħalluhx fil-friġġ aktar minn ġurnata għax ma jibqax tajjeb u naf li ħafna minnkom tħobbu l-froġa tat-tarja u minn flok froġa tat-tarja verament Sempliċi. Verament simili, ħankunu qegħdin inżidula r-ross. Issa b'din rixetta tistgħu tkunu kreattivi kemm tridu. Ftit ingredjenti isimgħuhom sew. Mela, ibda billi ir-ross molli ħaltu ma' mal-bajt, Umbat, ftit bżaru melħ, ġoba maħkuk u għaqlija. Issa dawn tistaw tkunu kreativi ġifiri tistaw iżidu l-perżut, xieħxiex li tridu intom, Dan m'għandek l-ebda hekk, pereżempju, dawn l-ingredjenti biss, tistgħu żżidu, mhux ħanidilkom tnaqqsu għax ma naġġewx naqqas mhux hekk, ehm, tista' żżid ukoll xi herbs differenti skont li tippreferu u li tixtiequ intom. Din hija verament tajba tajba wkoll għal fast eaters dawk li ma tantx iħobbu jieklu ikel differenti. Hija tajba, u kif ngħidilkom is-soltu l-importanti li intom issajru imma ma taħlux għax il-ħela mi tajba għal ħadd. Mela ftakru din, sajjar u taħlix!
Mela, wara li smajna l-pariri ta' Gwen, miegħi fuq sufan għandi ħabib tiegħi eh, Kevin Attart li huwa mastru tal-filugranu u jindi mhux qed ngħidha biss biex lilu nonfħu imma huwa verament mastru tal-filugranu hawnhekk għandna żewġ eżempji imma waqt il-programm ħajkun qed jgħidilna wkoll xi affarijiet fejn jidħol il-filugranu aħna mdorrijin bih bis-sistema l-antika, is-salib ta' Malta pereżempju, l-imsielet, il-pendlu, imma hawnhekk fuq il-mejda għandna żewġ affarijiet li lili impressjonawni waħda iktar mill-oħra. Kevin, merħba fil-programm, kif inti? Hello Carlo, tajjeb.
Grazzi tal-mastru. Le, le,
ma kontx qed ngħidha biex nonfok kif għadlek. Naf li inti rbaħt ukoll premjijiet li huma prestiġjużi fil-qasam tal-arti u tas-snajja', mhux hekk? Iva, jiena nuża l-medium tiegħi biex nikkompeti bih ukoll. Jien bniedem kompetittiv u hemm kompetizzjoni partikolari li nikkompeti fiha għal dan l-aħħar ħmistax-il sena. Mhux kull sena, imma kkompetejt kemm-il darba fiha. Iva, imma jidhirli li l-aħħar darba li kkompetejt fiha Mort tajjeb ħafna. L-aħħar darba tajjeb, mort tajjeb ħafna. Tajjeb, mela, fi jidħol il-filugranu, is-sena tiegħek kif bdiet u kif kif wasalt fejqed illum pratikament? Mela, bdejt żgħir ħafna, bdejt ta' 13-il sena għax missieri kellu workshop, allura kelli l-lodda setjata. Kont lucky biżżejjed li ħabib tiegħu għallimni, għallimni l-fulugranu. U bdejt hekk, bdejt hekk fi żmien sentej kont diġà bdejt noħloq affarijiet daqsxejn differenti. Eżatt, jiġifieri inti mhux biss is-sengħa imma użajt il-kreattività tiegħek biex twassal minn proċess għal ieħor. Iva, mill-bidunett xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti jien. Mela, jien hawnhekk qudiemi għandi dan dan l-iskeletru. Dan huwa kollu maħdum bil-filugran, bellezza ta' xogħol meravilja, qiegħda fidejja u qed nibża li ma mhux nagħmilha xi ħsara. Forsi tgħidilna ftit kif beda dan il-proċess? Proċess twil ta' xar snin, ħa nispjega daqsxejn. Ħa nispjega daqsxejn. Din hija t-tielet it-tielet biċċa li għamilt. Fil-passat għamilt biċċtej oħra. Għaxar snin ilu għamilt l-ewwel waħda fejn kont ikkompetejt biha, niftakar. Tliet snin wara għamilt oħra u din hija t-tielet verżjoni. U din it-tielet verżjoni sodisfat biha. Issa qed nara li l-fidda l-filugranu huwa iktar bajdani milli aħna mdorrijin bih. Dan sar xi proċess biex sarek? Jew għax qed immissa jien. Le, le, le, sempliċement iddeċidejt li ma nillustrix, li ma ntijiex l-aħħar treatment. All right.
Toġobni aktar hekk, u la toġobni aktar hekk għalli. Jiena qed nħossni Otello ebbi eh, fidi ġifieri. Iwa.
Mhux ħa nagħmel monologi imma. Mela, issa hawnhekk fuq il-mejda għandi wkoll jiena dan il-qattus jiena. Pusi kett imma fil-fatt mhuwiex qattus. Iktar kulħadd jaħsbu qattus huwa huwa fox. Huwa fox. li huwa interpretazzjoni ta' Fox. Iva. Id-differenza bej dan il-prodott u dan, dan huwa organiku leali ma' kif inhi l-iskal vera. Hawnhekk għandek interpretazzjoni ta' Fox. Eżatt. U dan kellek xi mudell taħt biex bnejtu? Dejjem, l-iskulturi li nibni dejjem dejjem ikolli mudell. U normalment il-mudell jitkisser kif ikun hemm mhm. bżonn u mbagħad eh, naħdem il-biċċiet u nqabbadhom ma' xulxin. Dik is-sistema li nuża. Jien ħanib nżomm l-interpretazzjoni tiegħi ta' għattus. Għattus fil-fatt semmej nieħdi di Cat Fox għax kulħadd jaħżuha. Tajjeb, tajjeb, tajjeb ħafna. Jiena nafu koll li eh, dal-aħħar bdejt

astratt, ġifieri ma għandux meaning, huwa prodott astratt. Tmajtu l-AI biex itini l-interpretazzjoni tiegħu. Eżatt, issa fit-tieni ritratt ħankun qegħdin naraw x'qallek l-AI biex toħloq. L-AI barra li tmajtu r-ritratt tal-prodott tajtu keyword. Tajtu keyword f'dan il-każ tajtu insect. All right.
U l-interpretazzjoni, r-risposta tal-AI kienet di. Dan huwa il-prodott però diġitali mhuwiex fiżiku. Eżatt, ġifieri dan
li ħoloqlok li ħolqot l-artifiċjali jew l-intelliġenza artifiċjali biex inti jkollok il-bażi. Imbagħad x'għamilt wara din? Jiena
naraħ interessanti ħafna l-interpretazzjoni tiegħu u provajt narġa niġi influenzat mill-interpretazzjoni li tani u nagħmel pendenti ieħor. All right, u f'dal-każ għandu xi isem ħloqt xi ħaġa bih dal-isem? Bażikament ħassir eżibizzjoni u semmejta fil-Igri AI, sempliċi ħafna. All right, tajjeb, tajjeb. Ma għalek għall-eżibizzjoni l-ewwel ħaġa. Biss fejn tidħol anka l-intelligenza artifiċjali hemm ħafna xettiċiżmu minn nies li huma artistiċi u kreattivi.

Mid-dehra hemm ċans li jieqaf jagħmel il-films. Flok flok jara li hemm għodda ġdida u jipprova jutilizza biex jamplifika t-talenti tiegħu u juża, dan qatt jiddeċiedi li jieqaf. Eżatt, fejn tidħol l-intelliġenza artifiċjali qatt mhi ħa tieħu l-post tal-idejn. Jiġifieri meta qegħdin naħdmu qed naraw ix-xogħol tal-idejn, magni għandhom, interpretazzjoni mod kapaċi joħolqu kważi bl-eżatt dak li nagħmlu aħna, imma mbagħad irridu noqogħdu attenti li ma nkunux qegħdin nirreplikaw affarijiet li huma kapaċi joħorġu minn magna. Jiena nemmen li la l-moħħ tal-bniedem ikun qed jidderieġi

Hemm partijiet minnhom li diġà lesti oħrajn li ħa jkunu qegħdin isiru fi programmi oħrajn. Dawn huma kollha interpretazzjonijiet tagħna ta' kif qegħdin noħolqu eh, l-istudio fejn jidħol il-filugranu. Hemm domanda x'jista' jsir kif nistgħu nżejnu eh, bil-filugranu kemm bil-mod tradizzjonali u kemm b'mod iktar innovattiv kif taf tagħmel inti b'idejk, prattikament. Li għan vantaġġ kbir fil-fologram huwa endless, tista' tagħmel li trid. Tista' tagħmel mhux li trid, anzi, li jrid il-klijent tista' tagħmlu. Iva. Normalment il-fologram l-iskulturi dejjem ikunu miniatures, ġifieri jekk tkun karozza. Qegħdin ngħidu bħal daqqies jew iżgħar. Ħafna iżgħar fil-fatt.
Dawn huma kkunsidrati biċċiet kbar għall-fologram. Iva. Normalment meta tkun pereżempju rappreżentazzjoni ta' mutur, normalment il-mutur ikun żgħir.
Iva. U hemm ħila ikbar għax inti biex toħroġ id-dettal tal-mutur. ċertu każi. Iva.
Minjatura għal ħajkollok iktar. ċertu f'ċertu affarijiet iva aktar ma jkun żgħir iktar ikun diffiċli fil-fatt. Issa fejtru pereżempju nixtieq nagħmel pereżempju pittura imma il-bażi tagħha jkun fil-ugran u rrid nixtieq nixtieq indendilha mal-ħajt. Possibbli, possibbli u saret fil-fatt kien hemm prodott f'daw il-kompetizzjonijiet li nipparteċipa fihom hemm ta' fulugranist Malti li ħoloq pittura bil bl-ilma u bil-ħut ġo fiha u bil-weraq, ġifieri possibbli, rajtha. Tajjeb, tajjeb. U mbagħad f'każ li jiena pereżempju nixtieq nagħmel dvalja tal-filugrammi. Kombinazzjoni,
vera kombinazzjoni. Qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa simli għal dvalja, l-ewl, n-ewl. Ok. Ok, ħan ippruvaw nagħmlu prodott u flok nużaw il-newl, ħan użaw il-fil, ħan użaw l-fil tal-fidda. Imma ħajnħadem bħal newl. Dik li jiena nafax ommi. Meta kon żarin ommi kienet taħdmu ħafna newl u kienet toħloq affarijiet vera sbieħ. Hija idea, issa jekk hux ħadd immaterjalizza ma nafx, imma huwa proġett li qiegħed hemm. Dejjem hemm eh, fejn nistgħu nimirħu minn ħaġa għall-oħra mela. fejn jidħol il-filugran. Speċjalment jekk tikkollabora ma' mħuħ oħra. Dik importanti ħafna, inti meta tkun persuna kreattiva bħalna, ma nistgħux ningħalqu ġo bozza u ngħidu li ma naqblilniex. Eżatt.
Ġifieri ħafna drabi l-kollaborazzjonijiet huma parti essenzjali biex eh, jinħolqu affarijiet mega super sbieħ. Fej jidħol eh, id-dekorazzjonijiet fiżiċi bħal brazzuletti msilet, ċriket, Tħoss li li li li em, qed jerġgħu ji- jieħdu imbottatura fis-suq? Jid- jid- Jiddependi x'ħa toffri inti, fis-sens eh, jiena 40 sena ilu niftakar li eh, kull nanna kien ikollha eh, par imsielet ta' dendula konna ngħidulha, kienet qisha trend li kull familja, kull nanna jkollha par imsielet minn daw. Eh, Illum mhux se tbigħ dawk. Illum mhux se tiġi tfajla ta' tmintax-il sena u tixxillek parim se li tandendula. Hija diffiċli. Jekk inti però tagħmel diżinji innovattivi u moderni li b'xi mod tikkonnektja mal-affarijiet li jogħġbu l-ġenerazzjoni tal-lum, hemmhekk ħa ssib ħa ssib bejħ. Il-bejħ, eżatt.
Il-ħin tagħna tar pratikament jiena qiegħed hawnhekk għadni impressjonat b'daw iż-żewġ artefatti li għandi qudiemi. Grazzi ħafna Kevin tal-li kont magħna. U grazzi ta' dawn iż-żewġ oġġetti li ġibtinna miegħek. Minn hawnhekk jiena ħammur. Għanżom di, to be or not to be. Ħammorru għal reklami u wara ħammorru ħanaraw x'inhi tagħmel Valeri ma' Nikol.